Rungtlang au thawng in lunglawmhnak he kan in don hna. Keimah cu tuzan hla ah nan host Phera Sangbawi ka si. Ram chung siseh, ramleng in siseh, live in a kan telpi kho mi u le nau, nu le pa hna, nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Ningani le Zarhpini zan fatin te hi Rungtlang kan rak au peng lai. Thazaang na kan pek na kan pek peng ding caah kan i nawl hna. Tuzaan hi a voikhatnak solo host ka ṭuannak a si caah ka palhnak tampi a um lai. Mipi na kan theithiam piaknak ding caah kan nawl hna. Tuzaan kan i ruah dingmi hi a biapi ngai tein keimah hrim nih ka ruah. Mino kan ca hrim ah hin hmual a ngei ngaimi topic a si caah a hramthawk in a donghnak bik tiang na kan telpi ding ah ka nawl hna. Um, Biaruahnak ah kan van kal ko lai i duhzam bia kan bia kan i ruah dingmi hi Dr. Kenneth Van Bik si i a tampi nih cun kan theih ko lai. A thei lomi caah zaangfahnak tein uh, Dr. Kenneth nangmah le nangmah na van i introduce kho hnga maw? uh, tampi ka lawm. Uh, tu bantukin uh, Rungtlaung Au Thawng nih uh, hi tu bantukin uh, biaruahnak caan ṭha uh, nan ka pek ve caah hin ka lawm ti kha van chim ka duh. Uh, ka min hi Kenneth Van Bik si uh, Hakha ṭhangmi ka si Hakha Pirota le Dorhlun karlak ah khin Kaite Lam Sang timi rak um i maka i uh, ṭhang lianmi uh, ka si uh, uh, Hakha Hakha fa ka si ka hei ti ko ning i Ranguna khan um,

nak ca ka chimh lio si. Kan i lawm tuk. atu na tuanmi cungah hin keimah hrim nih lunglawmnak tampi kan neihpi. Culawng si loin keimah zong nih na cungah a tampi in respect kan pek. Atu lio na tuanmi le nangmah na konglam na kan chim kho rih lai maw? Atu na tuannak te pawl hna. Cucun specific

uh, rian a ṭuanmi ka si. I ca kan chimh bikmi hi kannih hi um, uh, general education course hi uh, pahnih ka chim uh, introduction to linguistic timi le languages of the world timi cun kanmah linguistic program chungin uh, historical linguistic an ti i uh, holh aa thlen ning holh hi zeitindah an i thlen timi kong khi mah cu ka chimh tawnmi si atu lio ah hin ka tuah ngaimi pakhat cu undergraduate advisor ka si uh, undergrad uh, linguistic in BA a la dingmi pawl kha uh, zeitindah BA hi uh, nan lak khawh lai timi kha uh, zeitindah lam hi nan kal awk si timi kha amah cu advice a petu ka si. na kan leimi cung runglamnak tampi kan nei atu laimi mino a ṭhangchomi mino pawl hrim nih hin nangmah lei in hin thazang tampi kan lak lai ti ka ruah kem zong hin nangmah cung in hin thazang tampi ka lak ve na umnak khua ah hin california hin laimi kan tampa maw macu cun nan cawlcangh ning zeidah an nan lo na kan chim kho lai maw Atu ka umnak hika hi aa kaa ṭhialnak hi a sau rih lo i kha ca khan aa Los Angeles lei ahhin cun Laimi hi an tlawm ngai. Aa keimah ka theih tawk ah chunghra an tling lo. Ka theihmi chunga an si. I a hlan ka rak umnak San Francisco pawng belte ahkhan cun Laimi kha kan tam ngai. Khrihfabu fellowship pakhat te zong kan rak nei i Chin Bay Area Chin Christian Fellowship tiin a min si atu tiang zong hi mah cu an um ko rih. I hika lei Los Angeles pawng tu ahhin cun kan tlawm ngaingai zeihmanh Laimi group in cawlcanghnak kan nei kho rih lo. Okay, um, bianak lehmi cungah kaa lawm. Uh, atu next question kan van kal ko lai maw? Mah question hi nangmah nih na kan fin na kan fin kho bik lai ti ka ruah. Mi si lai tlang kan khulipi hi a cheu nih cun hakha tin kan au, a cheu nih cun halkha tin kan au. Uh, mah cungah hin na ruah ning na kan chim kho lai maw? Zei hi dah hmaan deuhmi a si tin a um maw? Na kan chim kho lai maw? Uh, Halkha ti zongah Hakha ti zongah khan a dik veve ko ti khan kei cu ka ruah ko. Uh, ho paoh nih khan Hakha ti in khan kan rak kan auh deuh. Asinain uh, Halkha i a ṭhangmi nih cun mah kha uh, Halkha uh, ti khan LO telh khan uh, kan rak hman tawn. I a van peh lawlaw ning law uh, Hakha i uh, kan khuahlun kan kan u khi kan pi kan pu deuh deuh nih an rak kan chimhmi cu halkha timi hi a hlan ahcun halka tiah K A H A L K A tiin auh a rak si tiah an rak kan chimh. i mah i a van ka ruahter ngaimi cun keimah zong nih ka zumh ngaimi cu a si ahcun halka arti in an rak auh a si ahcun uh, hal le ka ti hi a rak fonh in uh, an rak auhmi uh, si dawh a si i hal timi cu uh, Laimi nih zingnu Pathian kan rak biak tik i thluachuah kan rak halmi biafang kha a si i ka timi cu va luhnak ti bantuk innka kotka ti bantuk khi a si. I Laimi i kan rak biakmi kan Pathian le kan zingnu hi rung le me ti si i atu Hakha chaklei ah khin nan theih cio ko i Rungtlang cun Metkhabo timi zong um i khi pahnih khi kha kan rak biakmi hna chawnkhan in chawnkhan in a rak auhmi an si i cucaah cun Halka ti silole Halkha timi cu kha Pathian kan rak biaknak hmun thiang kan luhnak i a innka kha a si, a kotka kha a si tinak kha si tiin hrilhfiah awk a ṭha lai tiah ka ruah. Cucaah cun Halka, Halkha hi hmun thiang a si, Laimi caah kan hmun thiang a si i cu kan hmun thiang cu nan theih bantukin tu lio ahcun sitkong si ralkap nih an buah ceh liopi a si kan miphun hi tu lio ahhin cun lung a hlan zong kan kan lungfak a tu lio an kan lungfak khun i hi bantukin thlennak aa zuammi hna kan naule nih uh, nan tai tik ah hin cun hi um, kan pathian khuazing kan pi le kan pu nih an rak biaknak hmun uh, rung le me hi anmah hika lei bantuk hin america te hna bantuk hin uh, rung le me national park uh, ti bantuk in uh, uh, an kan serpiak te lai ti hi uh, pumpak in uh, ka sadu ngai ngai ase i uh, cucaah cun atu i uh, hi ka zong i uh, hi biaruahnak in nan tel lengmang mi hna uh, hi Hakha hmun thiang uh, a kan kilveng piaktu kan hmun thiang a kilvengtu uh, Hakha CDF uh, nanmah hrimhrim zong nih hin cu bantuk kan hmunthiang cu nan kan sunlawihpi te lai ti hi saduhthah le ruahchannak ka nei ti kha tawite in von chim ka duh. Bia na kan lehmi cung lunglawmhnak tampi ka ngei. atu na kan chimhmi hi a tampi ne information a ṭha ngaimi thil pakhat a ṭha ngaimi kan theih tharmi a si ti ka ruah keimah hrim zong nih mah information ka rak thei balmi a si lo um, atu cu upa siang kha van invite le maw upa siang nih a herhmi tete um, van chimnak ding ah caan kan pek Na an nguh kho lai maw? Sisaka lawm tuk a tuzan i ral kan zohmi ral kan bihmi ral kan lengmi unau hna ka lawm tuk timi zong keimah pumpak vun chim chap ka duh. Ahcun atu lai i bia kan chimpiak tu kan u Martha pa kan tel cu te. Dr. Kenneth Van Bing le cungah lawmnak a keimah pumpak zong chim loin kum kho lo kan i lawm tuk timi kha lawmnak te kha vun tan ta ve ka duh. I atu cu keimah kha nan vun hmuhmi kai atu zan lei ah kan vun sawmmi ah khan hi kai tanglei te a cuangmi he cheukhat nih cun an theih la cheukhat nih cun an thei lai lo e te theihternak amah te vun i tuah ve ta lai angun kha Laitlang na umnak hei ti bantuk cun atu i na umnak US ram i na khuasaknak hi ti bantuk ti kha nangmah nih a ṭha na timi zat ti kha theihternak kha van i tuah ning kaan sawm. Okay. Atu bantukin kei zong bantukin tla au thawngah caan ṭha ka hmuh ve ca hin lonak tampi ka nei timi kha vun chimtak ka duh. Mah cu keimah ka min cu Ngun Hlei Ṭil ka si i, um, Abby Ngun te zong in a ka ṭhialmi zong kha an um. Mah cu kannih hi Hakha Pengphai khuami kan si. Hakha Pengphai khua kan si. Uh, atu ka umnak cu Indianapolis ah ka um i, uh, innchung ka nei cang, pasal ka nei cang i, fa pahnih ka nei. Atu hi um, uh, pathumnak kan neih lio, uh, kan, kan neih lio si.

A chuahnak hi cu 2003 hrawng in khan si. Eh, ṭapkhuai ka ti tikah ka single album cu si lo in ti. Uh, vai um, group song hei ti bantuk in khan uh, ka rak i tel. Eh, uh, sing uh, ma bantuk mi nih in ka chomi album chung tete khan Reverend Dr. John Choi sang hei ti bantuk mo bantuk album chungah khan ka tel ma di in cun Zunngeih par timi maw, zunngeih par timi hla Falam le Hakha caw in khan Benjamin BJ he khan laksawng kan rak sa fel. Kan si hlan ka thaknak cung hak che te khan si ko. Natin mi sini a tan sak e khoi chung ka tal ki so 2003 4 from se Hello. Si second lom tuk. I kan la lom na kha a ka win ten ta lai. I screen zong hin kan rak lang ter ko na ti khana cha na khan te. Thil sual mi zong um kho chun chiu khat hi a a ngeih cun rak ngai ko natin mui hna rak kan zoh lo mi hna nan um tawn e ma khan min theng theng vun chim zong kha kan mah zong ne kan i lomh da kha si ca khan vun chim theng theng zong kan vun du ca khan hi ka hin pu ukheng ne february ni sari phaisa na rol mi kha tlam tling te kan mu ti mi te kha vun chim ka du cun a pahnih na ka rung hin mung ne ni zan ti ni chem chema dollar som kwa ha kha CDF ralkap hna dirkamnak caan rak themi kan hmuh ko timi te kha vun chim kan duh cun tar zong kan i tar piak cun hika hin Ceu Silian nih Hakha CDF ralkap caah zal sawmnga na kan kuatmi kan hmu timi te kha vun chim kan duh cun uh, Zeimlo kha a karlak te tiah khan kan messenger ah khan message na rak kan kuatmi hna hi tibantuk kan i kan i leh khawh colh lomi hna kha rak kan thei thiam u. Uh, phaisa tunai bantuk tunai kan vun thanmi hna pahnih kha a tha tein in phaisa lui ko kan hmuh ko timi te kha vun chim ka du cun hika tanglei hin zel te aa chok lamangmi number te hi te nanmah le nan hmuh ko hika hin maka ti ah khan kan zial peknak cu si an number win chim ahcun 703-794-7628 kha salai maka ti khan zial an kuat ca lut peng ko thaten lut ko timi ti kha vun chim ka du cun hika hin North Dakota khua sami van nei thang din lo sang ne dollar zu thum bak na vun ron kan hmu kan i lom tuk timi kha chim ka du ri Cun ka vun peh rih lai. Uh, Benjamin, Uben kan ti kan hnulei capo kan saih piakmi kan upa kha dollar zat thum bak a rak rawn ve hoi tu he kan lawm tuk timi kha uh, vun chim ka duh. Khika ah khan uh, zeimalo um, comment tia khan rak ka theih piak teo. Benjamin, Pu Benjamin, uh, ne zathum dollar rak theih timi te kha keimah sinah tu a rak luh ca khan uh, vun ten chi ka duh mi se tampi nan phaisa nan rak pek mi kan hmuh ti kan i lawm taktak Pathian i thlua in chuah ko hna seh ka chim lengmang mi se tu i phaisa rak ṭhehmi hi hohmanh pumpak in kan i thei hna lo na kan thei lo sinain Hakan in dirkamh ruangah si Hakan in dawt ruangah si mah caah cun kan i lawm tuk atu nai Pu Kenneth Van Bik Mun chim bantuk khin a hlan lio Hakha timi cu kan pu kan pa le nih Pathian an biak hlan tiin khuasing umnak ti bantuk an rak biaknak kutka hau kutka rungtlang timi kha kan nih nicun kan chiar bantuk zei kan tale kawl ni cha men a phung an ti te laitlang i kan i chuan bikmi kan zohthla bikmi rungtlang au thong tiah amin kan sakna kha si laitlang kan khulupi zong si dir kam hau kan ti chan hin tiang kan mah zong kan si kho tok cun kan chawl ve mi si Nanmah bantuk dawnnak in hi bantuk in nan rak kan dirkam ca kan nau le dir khawhmi si timi te zong kan lak te min ten ka duhmi si ka lawm ngai ngai cun atu cu angun ebi kha hla sak ning kan vun som col lai i amah nih a vun i timi hla kan vun ngai hna lai Okay, um, tuzan hi uh, the last of ra lo cu a vun tla lengmang i kan hmih lengmang kha phone in ka lut titi zeidik a sim pit lonak tete um i ka sak lio hei ti bantuk a tatin lonak um sual ser ka thei thiam teo timi kha vun chim tak ka duh e atu zan ah masabik ka sak ka duh mi cu bawipa kan dirpi ko ti hna kha sak ka duh mi si

Connection a van tlau caah khan maw mipi pawl zong na kan theihthiam piak ding caah kan nawl hna. Tu connection a van lut ṭhan in cun hla zong kan sak piak khawh te ṭhan ko le question kan van lut ko le em maw? Mino tampi zong nih kan chuahkehnak tuanbia he kan thei tuk lo. Keimah hrim zong nih hin ka rak thei lo na tein naite ka research keimah hrim nih maw ka interest caah hin theih ka duh caah hin Chinmi kan tuanbia he ka rak zoh tikah hin interesting fact khi theih a nuam tukmi thil te pona he ka rak hmuh ve ke Amazon ne mah tikah hin atu kan kan holding mi um question he thangcho mi mino kan cha hrim ah hin a hmual ngai ngai lai ti ka rua keimah hrim zong nih hin theih ka duh tuk mi um question pakhat he ase hakha a ti hmasa mi kan pipu hna he khoika len a ra mi an si e an tuan bia he na kan chim kho lai maw uh, Dr. Kenneth Ka lawm ngaingai. Ah, kan pipu nih hin ah, anmah nih anmah tuanbia an rak i chimhmi an rak khi khual an rak tlawnnak tuanbia hi ah, atu kanmah chan ah hin cun ah, kan thlau cang kan ti lai cu. E, mah tikah khan khoika in dah an rak rat taktak ti i von kawlhawl mi hi cu khi research atu na von chim bantuk khan research von tuah cio le zei hi dah si tak hnga ti von ruah domh deuh cio mi khi a si i a tangmi tu cu kan holh hi si kan tuanbia kha uh, kan pipu nih khoikan kan ra ti kha an kan chimh lo hmana ah kan kan holh hi cu tang e i lai holh kan ti lai cu cun hakha holh hi uh, Sainu Tibetu Burman uh, timi uh, holh chungkhar uh, language family ah telmi uh, holh phun khat ase i cucu kan holh nih khan uh, kakha alangter hrimhrim mi se Cun ah cu he von pehtlaih vima ahcun hi kan atu lio ah kan holhmi ah Laiholh hi ah Mandarin Chinese kan ti lai cu ti. Kannih Hakha Lai nih cun Tuluk kan ti hna i Tuluk cu Kawlta kan i hlan chinmi ka si ṭeo ti khi si ko. cun Tibetan le atu Tibet ummi le cun Kawl uh, Burmese pawl he hin kha kan holh kha a hram ahcun pehtlaihnak an va nei timi kha cu kha kan holh biafang pawl vocabulary pawl kan zoh si ahcun a si hrimhrim ti kha cucu uh, khakhana pawl he khan uh, kan hram cu a va khat ti kha cu uh, hohmanh nih um, zei kan ti lai al hau lo khi al khawh lo dingin kan i pehtlai ti kha cu a lang. I khoika dah kan rak taktak ti hi cu khi anmah scholar pawl nih an hei kan chimh ning ahcun Southern China hrawnghrang hin Laimi hi Chinmi hi rak ṭum u law cucu si dawh ngai nan si ti khi an chim i asinain cu zong cu kanmah kan Lai miphun pawl i kan tuanbia, a bianabia ah Palo tuanbia ti bantuk, Lasi tuanbia ti bantuk kan neihmi chungah khan cun khakha khi zoh awk um lo i Southern China hrawng nan rat lo cun khoika dah nan rat hnga an kan ti caah khan mah cu si dawh ngai kan si ko rua ti khan ah ah kei nih cun ka hei ruah ve ko ka lawm Oh, na kan chimmi he uh, thei a tlai ngaimi uh, thil pakhat a si ti kei bizong na ka ruah ve uh, mah zong kha kem na research ka rak tuah hlan cu mah na chimmi pawl kha ka rak thei ve lo natin atu cu ka uh, na van kan theih fian ṭhan ne maw a theimi pawl zong ne uh, me he very informative information a si timi zong he an rak zumh cio lai ti ka ruah um, atu cu Question panga nang kan van lut leh maw? Hlanlio Laimi kan thilthuam ziaza le kan rak ṭhutdir ning cungah hin na uar bikmi zeidah an si? Ṭhangcho mino nih zeidah i lak hna seh ti na kan duhmi a si timi na kan chim kho lai maw? Eh, ka lawm tuk. Laiholh ahhin biapi ngaingaimi ah kan neihmi pakhat cu kan ziaza kong kan ruah kan chim tikah hin ah thlachiat ruah ti hi si. I thlachiat ruah timi hi Lai biafang bak a si. Laimi kan pipu nih Khrihfa kan rak si hlan zong in ah an rak hman cangmi ah biafang a si. I cucacun ah Bible ca an rak an von Khrihfa kan von si Bible ca an leh tikah khan ah Paul nih ah dawtnak kong a chimmi kha Laimi kan rak sining i a sang bik i kan ruahmi in an rak leh i dawtnak cu thlachiat a ruat tiah i kan pi le kan pu a kan hringsortu kan pipu hna kha thlachiat a ruatmi an rak si cucacun laimi hi uh, Khrihfa kan si hlan zong kan thlachiat a ruatmi phun kan si Khrihfa kan si hnu zongah khan kha thlachiat ruah kha Zeidah a si timi kha Khrihfa nunphung chungin Khrihfa cawnpiaknak chung zongin ah dawtnak timi hi thlachiat ruah dawkaw a si tiin aa cawnpiakmi kan si i cucu Lai miphun i kan ziaza chungah hin cu thlachiat ruah timi cu a biapi tukmi a si tiah ka ruah. Kan pipu a kan hringsortu an rak sining zong si Khrihfa kan i cawnpiaknak zong a si cucu kan thlau lo ding le kan neih ping ding kan neih peng ding kha kan ziaza kong cun ma cu a biapi bik tiah pumpak in ka ruahmi si cun a pahnihnak na van chimmi thil thuam kong kha cu a biapi tuk Lai thil thuam kan i hruk paoh ahhin vei ah khi a lang a lang ngai a lang khun ko. Miphun lak khoika kan um paoh zongah lai thil thuam kaa hruk lai na ti a si ahcun ka lang lai ti kha na theih bak hau. Zeiti cun lai thil thuam cu a khi aa dawh tuk. I um, straight timi siangbawipa fapa uh, Halkhai saupi rak ummi straight bawipa i a fapa nih khan a chimmi cu a cheu nih Laimi hi uh, mihrut ti zongah an rak ti bal hna nain hi tuk thil dawh a tak thiammi miphun zeitindah mihrut an rak ti khawh hna hnga tiah bia a rak chim bal. I thim duhmi cu kan thil thuam hi cu an i dawh kho tuk i kanmah kan miphun hrimhrim zong hi a kan cawisan tiah a ka ruah. Asinain keimah pumpak in ka hei ruah ve tawnmi pakhat cu Lai thil hi kan i hruk tikah a nuamh lo caan um ve. Khi a hrat tuk. i mah hi zeitimawn dek mino nanmah uh, Paris bantuk cun atu i lai thil thuam kong ah uh, a kan hruaimi uh, uh, ID hruaitu uh, Ena Biak te pawl zong nih hin lai kan thil thuam hi a dawh lawng si lo hin ve a ruk nuam zong hin rakan serpia ko lo kan in cawk tik hna zong ah hin ve tlawmpal zong kan liam deuh ko lai ti kha pumpak in uh, van chim ka duh i uh, cu pahnih cu um, uh, ziaza le uh, thil thuam kong ah khan uh, van chim ning law cun adang pakhat kan nunphung kong i uh, kan neih i a ṭha tukmi cu uh, tlawm uh, tlu vei uh, harnak kan ton tik i uh, kan i zuan hnawh i uh, pakhat le pakhat kan i bawmhmi uh, thih lo kan ton ti kan i ṭhutpi mi te hna hi aa dawh tukmi si a hman zia tu kha cu kan van thiam zong kan van thiam ngai cang i khakha pathum kha vei ah van thlir awk ahcun atu ka van ruah khawhmi si tampi ka lawm Bia na kan lehmi a ṭha tuk e, mah hrim zong nih na chimmi na ruahnak te na ruahnak zong kaa hrawm ve. Atu Lainu hrim he naite zong ah interview a kan tuahmi ah khan zei thil naa hruk ah dah naa dawh bik ti naa ruah ah khan te ah khin keimah hrim zong nih Lai thil kaa hruk ahcun kaa dawh bik ti ka ruat ve. A ruang cu Lai thil nih cun Lainu kan sinak hrim khi a kan langhter ti ke ma zong nih ka rak ruah ve ma kha nangma na ruahnak hi ka rak sawm ve ding ka rak chim du uh, ma cu lawng si loin atanai na chim bantuk in khan laimi cho kan minung pakhat le pakhat kan i dawtnak he atu kan te chim fa par tiang zong ni hin itlai hrim na sa ti ke ma zong nih ka duh ve mi se minung kan thi pakhat pakhat pakhat le pakhat kan thihnak zong siseh kan ngaihchiatnak zong kan i nuamhnak zongah kan i telpimi he hmual a ngei ngai ti kem zong le ka hmuhmi he si um maticun question a next question kan van kal ko le maw um kan chin kan uh, kan theih cio bantuk in hen kan chin ram chungah hin hol phun tam ngai hi kan ngei ma hi na thei tok in a hrampi zei ruangah dah ma tluk uh, hol tamin hin kan nei timi hi na kan chim kho lai maw zang fa nak te in cucu kaa lawm ngai. A fuk khi a har ngaingai mi zong si. I cuti von chim khawh ding ahcun holh i a umtuning hi tlawmpal te von chim ta kha a hau. I holh cu aa thleng lengmang mi a si. holh hi thlen lo khawh a si lo. Cucu holh i a umtuning ah pakhat a si. I cucu uh, evidence in a ummi cu a hlan ahcun uh, Latin khi uh, an rak holhmi si. Asina avon i thleng i atu ahcun uh, holh tampi ah avon i thleng. I France, uh, Spanish, ti bantuk Romanian ti bantuk hin an von i thleng hna i holh nga holh ruah khan ti kha kum thong khat kum thong hnih chung khan an i an i thleng ko i cucu holh i a um tuning cu a si i Laimi kha a hlan ahcun holh phun khat kan rak i hrawm lai ti kha cu a fiang ngai ko. Tiah cun kan holh kha an i neih tuk hna. uh, min uh, mindat lei sina se uh, tidim lei sina se asuchin sina se kanmah lai le mi sina usi uh, mara lei uh, zo phai lei uh, khai vialte hi kan hol hi a uh, nei ngai ngai mi an se ani hla rim rim lo i chu zeiruangah dah hi tluk tam an si ti tu kha cu kan umnak kha holh phun khat kan hmang ko nan khan kan pawcuamnak ruangah maw zei ruangah maw kan i ṭhen i kha kan i ṭhen tikah khan kan holh kha amah thlen te khan a va thleng ve lengmang i a hnuah khan cun pakhat le pakhat kan i theih khawhmi kha atu ah khan cun a thei kho lo bantuk kha kan si Sihmanhsehlaw a hram kan rak i khahnak kha cu a taang ṭhiamṭhiam. Kha a hram ah kan rak i khahnak kha cu a taang ṭhiamṭhiam ti cu ahopaoh nih khan Laimi nih cun kan theih dihmi si. Ei Halkha pa khi tidim ah va kal selaw vei tidim holh khi thlaruk in kum khat chungah khan a zatawk kha thiam ko. Mizo holh zong cu ṭhiamṭhiam. i cucacun mah nih a langhtermi cu kan holh kha an i neih niam tuk tinak kha si ko i cu bantuk ṭhiamṭhiam in vei kha ruangah khan kan atu kan von i kan holh aa dannak kha cu ka von chim bantuk khan a dangdang kan von um tiah khan kan holh kha amah te khan a rak ṭhang i aa thleng i kha aa thlengmi kha community pakhat le pakhat nih khan kan i dawipi kho ti hna lo i kha kan i dawipi kho lomi nih khan kan holhkhai ti khan aa dantermi si. Mirang holh hi kum sawm ka ka kum kha van chim duh hlan ning law a kum in a sawm ba kan sawm tam tuk ka cawng cang i ka thiam kho rih lo. A ruang cu Lai holh le Mirang holh kha aa hla tuk. Mizoram ah kan thlathum dengmang thlahnih ka um i Mizo holh kha an holhmi kha ka theih dih cang. A von chim kha cu ka von thiam deuh rih lo i mah khan ka rak kir ṭhan. Chim duhmi cu cu tluk khan kan holh kha aa neihmi an si i aa mah kha aa mah nih cun zeiruangah dah aa aa kan holh hi tluk a tam hnga timi kha cu tunai ka von chimmi nih khan a langhter ṭheu lai ti kha ka von zumh ko a tawinak in. Okay, bia na kan lehmi cungah kaa lawm tuk. Na ruahnak na kan cheuhmi cungah kaa lawm tuk. Uh, a thei atu a, a kan ngaimi life a kan zohmi pawl zong nih khan na ruahnak na kan cheuhmi he an i lawm ngai le ti ka ruah. Keimah zong nih atu hi linguistic class ka lak lio se e uh, holh phundang he zeitindah kan thlen timi he ka van chom ve tik hin ka khuaruah he a har ngai. Uh, okay, uh, ka surprise ka tilam ma lai um rang hol in cun uh, mah tikah hin kanmah kan laimi mino pawl zong nih hin mo linguistic class he la ve o ti ka du ngai zeitin da kan lai hol he phun dang in na cheu timi zong he tunai Dr. Cat in Van Chim bantuk in khan a zei wrong the city zong kan mah zong hin kan explain ko ve hna le uh, kan generation future generation zong he ti ka ruwa uh, atun akan zau tu ne nan ni ngai ngai le ti ka ruwa ve mi cha tu um a kan singer hla kan sak piak kho a kan sak piak ding mi ngun he a aw tha ngai upa siang hrim ne ama hrim a thim mi si ca hin ngun he hla sak ding kan van som le atu khunang hrim van that lio te a ngun na vun mi okay hello eh um sorry baksi uh ka phone line ma sima zai ma sima lai vun tlang mang e bia nan chim lio cuahmah ah a kan zohtu pawl zong vai nan feeling a um ngai lai. Makha vun ka thei thiam u timi kha chim ka duh i atu i ka vun sak dingmi cu Bawipa kan dirpi ko timi hla kha si lai. Ka lawm.

A kan sakpi tu ngun nang na chung lunglam nak tampi kan ngei na o a tha bak um o tha mi chung ah hin cun upat nak tampi kan pek na kai ma hrim he o tha mi ka si lo rong ah hin sak he a har ngai le ti ka rua uh, um um Comment nih comment a kan zohtu comment nih an van chim cio i upa siangnarsam na ngeihmi naa tlak tuk an i ti i keimah zong nih ah an ruahnak kaa hrawm ve. Nasam na ngeihmi hi naa tlak bak. Thank you. Yeah, uh, you're welcome. Okay, ano zong na nau deuh ting keim zong na ka ruah ve. um, macicun atu lunglomnak kan van chim ko le maw? Okay, atu Pu Ṭial Kam, Pu Ṭial Kam, Mawi Mawi pa, Phaikhuami, zakhat na kan kuatmi cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Cucun thla thang zakhat na kan kuatmi lunglawmhnak tampi kan ngei. Cucun Jerusalem thang DC ummi zakhat na kan kuatmi cung lunglawmhnak tampi kan ngei. Atu tampi zong na kan kuat ve ko ee. Mah phaisa na kan kuatmi hi Pathian hrim na theih ee. Nanmah cungah a let in phaisa, nanmah cungah a let in thluachuan pek hna ti kan zong na ka zumh ve nan tuahmi a ṭha tuk question a dang a kan von len ko le em maw um, Okay, um, question pariat nak kan kal le e kan Chinram asem ka aluan cia kumza leng chungah hin hol rak hman bal mi he uh, atu a kan at kan thlau mi he a um ma uh, ma ti cun a hma lei zong hin ta atu kan hol mi hakha holh asilole Falam holh ti te pawl hna he kan thlau te hnga ma tiin na ruat ma Dr. Kenneth na kan uh, leipiak hol ma. Sorry, ka van mute sual. Ma pai lo. Uh, tunai angu ni a kan sakpiak mi kha uh, karak zon ve uh, ka obel te ka chu uh, nan theila lo i ma hla kha uh, kan ma kan khuk thi rual Johnny Ṭial Awi nih a rak phuahmi a si i atu lio kan Lai miphun caah hin kan sak lengmang dingmi hrim hla hrim a si i atu bantuk i kan ṭanrualnak ah Bawipa hrimhrim nih khan rak kan dirpi ti thla kan cammi kha thla kan camṭinak kha dawh tuk in aa ngun nih na von kan sakpiakmi kha pumpak an ka lawm ti kha von chim ta lo khan kum khualoi ka von chim ta ve i tunain na von ka halmi biahalnak kha lai holh hi an tlau kho ma a tlaumi an um hnga ma ti hi na ruah na um ma tiah hin an um holh cu an tlau lengmang ko. Cucaah cun Laiholh phun zong hi an tlau ve, a tlaumi rak um hrimhrim lai ti hi cu khakha cu khi hal hau lo a si ko tiah ka ruah. An rak tlau hrimhrim ko lai. I cu a tlaumi hna i evidence kan ti lai cu Pakhat tu nihin i kan hmuhmi cu vei hi si. Atu i Kankaw pawng i a rak ummi Yaw timi pawl khi Laimi an si lai ti khi cu a fiang ngaingai. An min hrimhrim lawng khi Yaw ti si i Yaw ti khi Yau ti bantuk khin ah rak auh si hna selaw Yao le anmah matu lei pawl nih khin cun makhi YO khi cu atu tiang khi an hman rih ko khi maw mintat lei pawl nih cun makhi Yao uh, zau ti he khin a khat ding mi khi a si ko sihmanhselaw atu ahcun uh, yo timi miphun khi cu uh, laimi chinmi an si ti lo a ruang cu an holh kha uh, tlau cang an min tu kha cu a tlau rih lo i kawlholh a hmangmi Chinmi an si ti khan kei nih cun ka hei ruah hna i cucu van peh lawlaw chikkhat te van peh ka duhmi cu kan hnu lei ah khan yo ram ah khin research pakhat kan tuah i mah cun ṭawngta timi pawl kanmah Laimi a si vemi ko nain annih kha cu lai kha cu an i ti lo i an holh kha annih an thlau rih lo anmah le anmah kha rawng tu an i ti cu hna cu ka hal hna i yo hi zeitindah nan ruah hna ti khan ka ti a yo paul cu kawl holh kha lai awcaw in a holhmi pawl an si tiah capo khin an ti i cu ṭawngta pawl zong cu pakhat in pahra tiang hi a kan i khat kan nambar he cun a kan ka, an holh kha cu kan holh he hin aa lomi hi a tam tuk i a kanmah miphun holh a si ko lai ti khan a sau kha kan zoh manh rih lo nain a kan ruah ngai ko hna i a na bia tu ah khan van kal ṭhan ning law a holh hi cu a tlau kho ngaimi a si ko i a tlaumi evidence cu cucu yaw cu an si rua tiah hin kan mah i kan theihmi ahcun cucu kei ka von chim khawhmi si ka lawm. Okay, bia na kan lehmi cungah kan i lawm tuk. Atu na van chim bantuk khan yomi kong zong he kan zong na rak theihmi a si ve lo. A tampi a kan zohmi zong nih hin maw an theihmi information pakhat a si le lo ti kha zong kan na ka ruah ve na kan cheuhmi cung rumnak tampi kan ngei na research cung zong ah hin a tlamtlinnak ding caah keimah zong nih kan support ngai ve kei zong hi research lei ah khin research a tuah duh ngai vemi ka si caah hin nikhat khat zong ah hin na research zong join zong ka duh ve te le a cucu a donghnak bik ah ka van kal le maw a donghnak bik Atu nai cu bia bia ka duhmi cu kan van hal ko na tein nangman in na chim duhmi na si herhmi bia hna um ma chimnak ding ca chimnak ding a kan sawm. Uh, si, i uh, yo Paul kong kan van chim tikah khan uh, an hol atlaunak kong kha uh, kan van chim i uh, mah he von pe ka duhmi cu holh timi hi a biapi bikmi cu cultural transmission ti a si holh a nunnak ca ding ah hin cultural transmission timi a si i ro petu nih ro an pekmi kha a cohlangtu nih an cohlan kha a hau ti si i ro petu nih an pek zong ah an pek lo zong ah a tlau kho. Cun ropek zongah khan a cohlangtu nih an cohlan lo zongah khan a tlau a tlau a tlau khomi a si. I cucaah cun atu ramdang uh, khi US le uh, Australia le uh, khoi khi lai, lai tlang a si lomi uh, hmun uh, kan phanh tikah kha kan holh kha kan innchungkhar i kan hman lo i kha kan holh kan ro kha kan fale uh, kan pek hna lo a si ahcun kha kan holh kha a thi ko lai a tlau ko lai cucu atu hika US kan um chung i a hrimhrim ah hin cucu uh, mit hmuh uh, kuttong in uh, uh, kan ton cuahmah mi si. Cucaah cun tuzaan a kan zohmi u le nau hna a biapi bik in America ummi le Europe le Australia ummi nu le pa hna kan fale kha Laiholh te khan chawn ko hna u. Mirahual in an i leh hna zongah khan Laiholh khan chawn ko hna u. I cucu a hnuah khan cun khakha Laiholh kha an thiam te ko lai. Cun keimah i saduh ka thahmi cu kan fale kha kan ram aa on tik i tlun a tlun khawh a si tikah Laitlang ah khan aa tlunpi hna u sih ti kha ka saduhthah a si. Kha hi America i kan hrinmi hna Laimi kan tefa kan hrinsor hna kha anmah an hram taktak Laitlang he khan kan ram he khan pehtlaihter ṭhan hna u sih. Cucu kan pehtlaihter khawh hna si ahcun kanmah miphun hika US ummi ramdang ummi miphun vialte caah siseh cun kanmah laitlang kan ram ca hrimhrim zong khan a ṭhahnem ding a si ti kha cucu forfial le saduhthah phuan ka duh i a donghnak i von chim ka duhmi tu cu tuzan i nan aupi lengmangmi kan hmun thiang a humhaktu hna, kan hmunthiang a cawmkentu hna Hakha PDF nan dihlak upatnak kan pek hna. Kan biakzing nu Pathian nih damnak le himnak he in thuam hram ko hna seh ti kha ka thlacam a si ve ti kha von chim ka duh i tampi ka lawm. Tuzaan na kan telpimi cungah Dr. Kenneth lunglawmhnak tampi ka ngei. Uh, atu na van chim bantuk na saduhthah zong hi keimah nih kaa hrawm ve. Ni khatkhat ah keimah hrim zong nih hin kan nau le te atu a chuak ke kaumi kan nau le te he a si khawh tawk an hin lai hoi le chim hna usih ti ka duh ve. Keimah ka nu hrim zong he ani he rian a ṭuanmi si tik khin a van busy pah tawn ah khin ka nau khi a duh ning bon keimah rang hoi khin hei leh ve ko. Nain ka nau hi kum thum si caah khin Mirang holh lawng te ha thiam cang e kai ma zong khi ka lungre thei pa ngai in ka phan fin te pa chu ka nu le te he lai holh nan chon fatin nan chon peng le mirang holh chu ni khat khat cun a chon kho mi sako mirang ram kan um e mirang holh chu kan jong ti ko le ma chan lai holh he chon o te ka ti peng mi se ma ka kha um nu le pa tampi zong ne rak lak ve o ti kai ma zong ne ka du ve mi se ma chu chun lunglom nak kan van kal lo kho le mu lunglom nak chim nak a

van sui uk zanga na kan kuatmi cu kan i lawm. Cucun Biak Awi Thang zong sihni na kan kuatmi cu kan i lawm tuk. Macaw donghnak bik ah Hniang Bawi Lian zong zakhat na kan kuat i kan i lawm tuk. Michigan State hin nan thawng hrimhrim Pathian zong nih mahnak in ṭhawnnak zong in pe chin hna seh ti ka saduhthah a si. A donghnak bik ah U Siang ka van invite le a herhmi tete chimnak ding a caan kan pek. Siseh kan i lawm tuk. Ah kan program kha a dih naisai rih lo timi te kha kan lang vun tanh ka duhmi si. Part one bantuk lawng kha vun kal rih te. Ah lungsau te rak ngai rih ko. A kan laka cawngia vun tanh ka duhmi cu thaizing kip tu Sunday zan hi ah special program bantuk kan nei. Mah cu ei disi kan ti ahcun pei ṭhawngmi hna atu USA pei ṭhawngmi min thangmi kan naule vialte lakin kan tele cu te pali panga kha hi rungtlang au thong kan rak thu lai kan u u ang cung ne avon thuai na lai ama asi ho na gen kan tele cho tukuma arau hlana february thla chunga pai to ding si ma kha ma ko he pi tlai khan thong than nak ban top chon berwa nak ban tuk interview ban tuk kan ban nei na lai ti mi te kha sunday zana pe chong mi kan naw le he ha kha ru ta au thong berwa na kan nei lai an min ka chim ri lai lo uh, hnu ka rak tar ti lai i kan nei lai timi te kha kan laka thawng vun thanh ka duhmi si cun atu bantukin kan chim ton lamang mi kan live bantukin kan thlap piak lamang mi ccn page ccn asi ahcun lengcung tlang asi ahcun the chin post asi nan cu kan i lawm uh, live na kan thla fatin te lomnak bia tal cu ka chim lai ka ti mi si keimah zong te kan mani bantukin na kan thlap piak tikah hin Zeigantala biapi tampi ne hi ka i bia kan chimmi te an rak theih information an rak ngah. Tuzaan zong kha phaisa tampi nan rak theih a rak petu hna nan zapi cu kan i lawm taktak si Pathian i thlua chuah ko hna seh timi te kha kan chim ka duh. Hi atu cu aa zem lo kha angun kha tunai khan na line tlawmpal te vun piat e nangmah zong kha tlawmpal te interview vun tua kan duh e. Dr. Kenneth zong kha tlawmpal te se kan vun ruah a cang e. Lai le ah zeimawzat cu kan hei um ve. US zong cu Pathian dawtnak a caan zeimawzat nan vun nan vun um ve. Tikhan nu pakhat dirhmun i ti. Ah zei kan ti lai nu atu nangmah kumkhua dirhmun tein Lai le kan sinak te hi a rak ṭha ngai ve ko. Laimi kan rak sinak te hi kan si khi a rak fakmi hmanh lo hmanhsehlaw maka maka te cu duh kan nung ko. Ah hi kan nun zia te cu tha ko hi kan cawl zei kan ti le something something te na share mi te kha win ka chim piak ve ni kan som ko uh, se um, uh, lainu kan sinak in ti uh, atu nu bun ka hal ban tukun khan um, hika Laitlang i ummi kong chim loin khan atu ni vun ka hal bantukin hika kan phak hnu zongah Lainu kan si bantukin hika hmun zong hin kan rak phak zongah Lainu pawl he Lainu ki zei ka ti lai zohchunh awk tlakmi nu pawl tampi an um. Atu bantukin ki zei ka ti lai miphun rianṭuannak zongah siseh miphunpi rianṭuan ding le a kan hruaitu ding zongah kan Lainu tampi zong vai leader na um mi tampi zong an um upatnak ka pek tuk hna ma cun hika hin fa he nau he an si ko na tiin a cheu cu hika hin an um ko bu hin ti ko he bachat siang an hna an kai ma an fim thiam nak kha kan ram ca hna an hman ma cu cun hika hin kan lainu doctor tampi pi zong an um ti ka hin lainu pawl hika hin kan phan ko na tiin hin in zei kan ti lai

Laitlang i a ummi Laithil pawl, hnipuan pawl hei ti bantuk zong khi Laitlangnak hmanh hin US ah hin a tam deuh i Lainu pawl nih hin ah a phunphun te khin ti an i hruk-aih i a thlah lo tein ti mah kan nunphung kan thilri te hi upat tein ah vai zei ka ti lai Laitlangnak hmanh khi hin ah USA ah hin a tam deuh cang rua tiah ka ruah hi bantuk tete maw ah kan tuahmi te zong hi Lainu pawl cungah ah ka upat ngai hna. Tampi chim ding kha ka ngei lem lo i mah vialte siseh kaa lawm. Tha tuk kan i lawm tuk kan i lawm tuk. Mat ti seh cun hla sami na si ca kan ti. Mm. A hla he tunai Paris na vun chim bantuk khan Paris ka hla sak a ka thiam lo ti bantuk ka si. A thiam ma thiam lo dah kei zong le sak hi ka thiam lo. Asinain ti lai cu kan hei uar ngai cio e. Uh, music hi a santlaihnak te kan ti le cu uh, chim khawh awk in a um ma na vun nei ma nang man na life ah hla he tampi na hak te rak sa mi si te khen te hla sak khi zei da asan tlai nak um tia na mu mi um ma ah hla sak khi zei da asan tlai nak um tia chun ti a san tlai nak tampi anei ve ko te karwa e a hla sak thiam mi kip pau ni zong hin kam pahrang he kan du na ka po khin kam hmang kho ve lo te ama le chene te khan um em Na sakthiam ruangah hin zeidah santlaihnak a ṭhahnemnak um ti ahcun a ṭhahnemnak hi chim ahcun a tam tuk. Uh, atu bantuk zei ka ti lai fundraising kawlnak hei ti bantuk hna zongah hin a tam deuh in muidawh zuamnak hei ti bantuk nakin khin ti hlasatu concert hei ti bantuk maw aw ṭha deuhmi pawl hei ti bantuk i uh, a ni khin ti fan rising te pawl dong khi tam ngai khin ko ko hlasak ke chu a that na ke chu a tampi pathian laksong a sung loi bi ka he hlasak siamnak a pek mi pathang pek mi hi chu a sung loi cem khin ka mu e a hlasak siam hi chu san tlaih nak tampi anei mi chunin pathian ni pek mi pathang chiao chiao a hin ka sai ka telai ke ka war khun mi se Siseh, na ka lehmi kha a ṭha ngai ko nain kan halmi kha vun kheng deuh law ka vun hal duhmi cu zeim lo deuh khi si. Um, hla ti hla i a santlaihnak te khi music i a santlaihnak te khi chim khawh phunphai na ngei kho ma ka vun timi khi si. Nangmah nih khan. Hla sak nih hin zeidah sanṭikat a ngeih timi khan. Kan ngeih mi nih khan ti zei bantuk santlaihnak hi hei va ngeih sasawh oi a va kal liam ding kham a si santlaihnak um ko ma zei tluk khan dah santlaih timi khi na hmuh khawh vi na kha ka vin hal ko lo ma. Music thiammi hei ti maw, hlasak thiammi timi cu santlaihnak cu zei ka ti lai, kan mah ca zong ahhin tampi a um han ta ti. Mah cucun zei ka ti lai. Vun leh awk a kaun i harh deuh. Tiahcun Hei Luama keimah Luama pumpak hi mu, timi cu keimah Luama pumpak hi music ca duh ngaimi ka si. Ka ngakchiate music in a ṭhangmi ka si na tiin khan ti, ah a chene nih khin ah a chene ruangah ka telai cu ti kan duhning in kan pahrang khi kan no lio ah kan hmang kho lo tikah khin keimah ca ngaingai ah khin cun tikhin in cun khi, ah, ah, zei ka telai, a ka ṭhathnemnak khi cu a um tuk lem loh. Uh, natin khan a ruang a ruang cu uh, khi zei kan te lai kan kan kan ka kan no leo deuh ti hi, hi nak hin in khi uh, level sang pi phak ho nak ding ah uh, chan ni khan rak kan pe lo ma cun um, khi zei ka te lai kan sining nih khan a rak kalpi kho lo Eh, keimah chen in khan cun, ah, aw makhakha ruangah khan, ah, zei ka ti lai, ah, ka ca ṭhathnemnak tampi khi khi cu, ah, like, ah, ka ka Aung Min nak ka ti lai cuti ma khi cu tampi khi cu a ka pe lem lo. Siseh kan i lawm i a mah di in Dr. Kenneth le Paris ka kan vun hal ve tuan hna lai. Chiu khen in timi cu hla ngaih dai ṭha lo nungak pawl ca hin ti tlangval pawl ca hin hla hla ngaih tuk hna hi a ṭha lo. kan lung hna kuem te tha lo e li hna leng he her lo e timi zon um e ma he pit lai khan kan ruwa tua hna lai e tu cho zem lo kha angun evi kha second song sa ni ka vin som ta lai e ma din dr kenneth kha hla hi zitin a ruwa ve timi kha question ka vin hal la ra ke ready te kan lom Okay. Um, uh, bantuk live ah hin ti uh, live bantuk live zong ah hin uh, kaa tel tuk bal lo e. Mm. Uh, okay, zei ka tel lai. Um, chim, bichim dan le vai te pawl zong kha kaa palh mi zong kha tampi um lai. Ema cun tu zan i live kan vun thla lio ah khan tuan te ka lut kho lo e ka thin phang tuk uh, khi zei ka tel lai. Uh, ka tlolh sulam a pakhat khat mi nih rian an ka khin mi kha ka tlolh sulam a ti kha ka phang i ka thlen ripi zong nih a ka pai di tu ka hlasak ding mi zong ka phil di bantuk bia ka chim zong ke zei tin dah zei bia da ka chim ti zong hi ka fiang lo bantuk hin ka um di i a ka zoh mi zong nih nan re thei ngai lai makhara ka thei thiam u timi kha kun chim than ri ka duh i a tu i sak ka duh mi cu liam cia lai nun timi si a kan liam tak cang mi pu herlian nih khan a phuah mi si

Lawmnak tampi ka nei. Lawm tuk. Ah, angun ebi kan lawm taktak si. a zaankhatnak a voikhatnak si hopoh a dangdang cun kan rak sawmmi hna hi a voikhatnak hi ti bantuk hin cun ai khukkhaknak tete um ton hi te asinate tu kha cu nangmah kel na vun si cang te na bia chim zong powerful vun si cang e a kan lom tak tak kalom kalom te mai le zong kan som than te lai ne som lang te lai ye kar laga lom na kha vun than ta lai benjamin uh maryland tia Khawmben ah kan rak tial sual ca khan a tang ah khan Benjamin timi kha Maryland ummi si loin Virginia State ummi si timi te correction dollar thum mar kan pekmi kha uh, ku Martha pa Dr. Kenneth uh, arak tlona tlunnak ton in si ma kha Virginia tlona cun te Virginia State ummi si timi te kan chim ka du cun a biak lian nih dollar zakhan ara kan pekmi kan hmu kan i lom taktak timi te kha atar zong kan vun tari kan vun chim biak lian sin in zakhat cun Rawlrilian ti se te rawlrilian kan ti le ma a zei si zong ah khan rawlrilian ne zakhat na kan pekmi ṭha te kan hmu kan i lawm taktak ti kha chim kan duh atu bantukin rungtlang au thawng tiah Friday le Sunday kan rak au lengmangmi cu atu bantukin CDF Hakha kan ralkap hna bawmhnak ding caah dirkamnak ding caah kan tuahmi si timi kha kanmah zong nih kan i phiat lo i a zohtu hna zong nih nan phiat lai lo i atu lio zapi theih si ral lo timi hi cu ngakchia upa theih dimi khi si ko e a zeiti hlei in va sermon va chim om lo i sanatein a rung tlau thau kan au peng ko lai Hakha rak thangmi hna tu bantuk Dr. Kenneth hna Hakha thangmi Hakha fa simi hna ti bantuk mo ala sa thiam mo bichim thiam lo kan ule deuh ma ti bantuk ka chang chang ti rotation kan man tua hna lai tem Maka kan thei lomi tunai Paris vin chim bantuk khan theih tlei kan tele cu te kan theih bal lomi theih awk ṭha tampi khaumi mah pawl kha kan chim piak lar ngai lengmang te u timi te zong kha karlak vin ten ka duh cun tunai question in halmi kha kan van in leh ta hna lai. Si Hakha peng minung vialte khoika dah nan tlau dih chuak cang uh ti Ceu Lian nih hmaan bakmi a si. Hakha peng vialte majority simi, khua tam bikmi, khuapi simi khoika dah nan chuah dih ti a hmaanmi bak si Hakha a si komi, Hakha le holh komi, Hakha peng si komi nih cun atu bantukin hika kan bawmh khawhnak dingah kanmah nih channel kan tuah. Kanmah hi a bawm biktu kan si. 2021 ah hika Rungtlang Au Thong rianṭuantu nih hin Hakha CDF tampi kan kuat hna. kan dirkamh hna phaisa tampi kan chuah hriamnam tampi kan cawk timi lo ka chim ka duh pathian thawng a si i phor lo na um lo ka chim duhmi cu hi kan ni kan channel kan aumi hi asaso sa lo avai vuan mi channel sa lo timi te kha vun nol than ka duhmi si cun Hakha CD ha pi tlai nang nei mo Hakha CD ko len um dak hla tu ko pi tlai kho mo timi bihal na kha umi ahal tu kha ka vun thei te lo wite bihal na kan li ha lai Hakha CDF he pehtlainak ṭha tuk in kan nei timi kha chim kan duh. Uh, kan umnak ram cu a hla cun anmah zong kha caan ah ramlak an um ko bu ah khan a toinak kan chim ah cu rungtlang pawng te an um ve ko ma ca khan rungtlang i signal kha an mang kho ve ko timi kha chim ka duh cun uh, ramri zong ah an um Cun Hakha pawng zung an um. Hakha khua he lamhla lo zong an um ko tik khan Hakha i communication Hakha cell phung zon hman khawh har le India phung zon hman khawh pi tlai nak tha tukin kan nei kan pi tlai peng hna meeting kan chuti peng ti mi te kha vun chim ka du pi tlai rak tha tukin kan nei ko ti mi te kha vun chim ka du mi sin an behal na khan te cun kan le lo mi nam ma pakhat kha ze de se oh hi ka han kan unapa lung lungnawl mualcin nih a vun khanmi kha zia tuante nan thawk lo ti AB nih khan tunai kha tlawmpal te a rak tlai na kha chim ko ca khan pariat le cheu ah kan thawk pengmi si kan program hi pariat tu kha cu a tuan tuk a ruang cu Texas lei le California lei ca khan kan mah Eastern time pariat cu a tuat deuh ca khan pariat le cheu tu ah kan tuah ko timi te kha Sunday cu parade le chiangba kan thok ko lai timi te kha be lehnak biahalnak kha ka van in leh ta hna ka lawm cun ta biahalnak kan leh lo mi hna ma se biahalnak tete kha vin kan tuah pau kan leh pa hna lai te i kan ma ka tlam tling mi kan si lo timi te kha i team buak kan sina lai cho a zohtu he hi ka na thu mi he te timi te kha vin chim ka du e Dr. Ken kha ka vun in hal ta lai. Sa na cawnnak sau tuk i expert bak na se title zong kha ka vun chim thiam te lo e sau pa e zei zong khan zei bantuk doctor in nga zong ah PhD in nga zong ah hakha holh thiammi hakha simi lai asimi khi cu te namtla ngai ka hei chawnh ko lai i atu nai i angun khal bantuk khan nangmah pakhat dirhmun in ta zeitluk na music na ngeih a ni khat ta asilo le zarh khat ta music na ngeih mi hour ti hi na kan chim kho lai ma a chim kho ka lawm ngai na bia hal mi kha hla sak hi a ngaih a sak zong hi ka huam ngai ko Asinain ka pawngmi kha hmaikha an si lo caah khan keimah lawng deuh khan ka sa ve. I a ngaih zong hi um, ka ngaingai. I hla hi a phun tam nawn hi ka ngai ve. Uh, a phun tam ngai hi ti tikah uh, khi Mirang hla khi country ro hei ti bantuk te pawl cun Kanmah Laimi i ah YouTube i an van taarmi pawl ah Australia lei kan nau le um, ah ah lai sawm tuk hei ti bantuk an laammi ah kha- khi eh, khi lai hla kha ah ka ngaingai ko a fawinan chim ahcun eh, mah cu um, hla na van ti i vei kan hawipa pakhat nih hla kong ah kan rak ceih lio ah kan chimhmi cu ka duanang zei hla dah na duh bik kan ti mah kha hla kha zei dah ka ruah hnga ban hla kan ti mah tu cu ka si lo vei uh, kei cu hla kha ca ka rel pa hin hla hi ka ngai peng grading ka tuah zong an hla hi ka ngai i uh, YouTube i lai hla khi ka phun phot i ka chuah phot i makhan amah peh khin aa peh i a chel caan ah cun ka ngaih bal lomi hla te nak he rak chuak an ṭha ngai ma kha no ka van lak tawn Tha tha. Na hal mi cu ma cu sa ko ruak te. Tha tok se na rak ngai se lai hla tampi na rak ngai ye tha kan kan lom tak tak se na chim ban tok in ke zon ka ngai pa vi ton ne. a hla leo che lai hla ka ngai tuk lo a nu nu hen ka bin khi ka uar deuh thloma ve ze kan lai kan nau len bun thiam deuh music kan hla zong bun tha deuh an hlap phuah ni te hna zong ka te a ngai nuam deuh ngai chang ya ka ngai ngai ve ke ma thum pak zong cun Paris kak min hal ve ta lai nang ta lai tha hi na uar ve ma si lo le hla dang dang zong he music hi zeitlung da siang na kai siang kai min si cha te ngai pa ve ma a hla kong he tu zan chu kan bin chai to na la Bia na hal mi a ṭha ngai. Keimah hi Dr. Katniss zong na theih ko le Dr. Katniss zong hi cognitive lei khin research a tuah mi si ko i maw. Psychologist pawl nih research an hmuh mi ahcun thla kan ngeih mi, thla kan ngeih tikah khin um, kan kan thluak he riantuan mm. riantuan a foi deuh an te natin hla kan ngeih tikah khin bia um lo mi hla mo music background e uh, an tum so mi te ke kan nge sizun kan thluak ke um, a riantuan kal dan ke a han deu an te ma cun um, arin zong rang deu an te ma tikhan ke zong he cha ka cha ka zau pa asia chun background music ke ka ngai ton uh, ma cun mo ka se ve ka mo ka ka te na kwe si chun um, khi heartbroken song ka ngai pa ton ma chi chun lai hla ah hin heartbroken song hian tha ngai uh, lai hla hin heartbroken song an that ngai tik ah hin ka te kwe fin de pa chun lai hla he ka ngai peng Bro chin chin ata zetin ah so uh, zetin ne a bro chin chin ata ha cho Um, nate, um, ka heartbroken to heartbroken deuh ko ngaihchiatmi hla kan ngaih si cun kan ngaihchia deuh ko natein mah ngaihchiatmi feeling te ka van feeling ah khan uh, ke zeitinte dang khin ka lungthin chung te khin um deuh ma kha se ka lum a tha tuk tha tuk in a lawm taktak si um, si music uh, atu zan ni angun he a hla alenga sakmi ko wa ngai ke ma pumpak chu atu bantuk in live stick hen zakin tala music tan ha zo ka tlam tling lo za pi thei si te chon a o ten ha zo ka tlam tling ton lo se hla o a o tha bak mi se ti mi te zo min sim ku du mai le zo khan a kan banin som than langmang te lai ti mi te kha bun sim ku du e um Dr. Kenneth nih hla uar tukmi a vun i thim ca khan kan van tar piak tuah le kan ngai tuah hna lai zei bantuk hla ko dah uar hna kan doctor pa he zafa nak tein salai chan se vun vun tar kho la ma se kan lom tuk mah hla kha ka voi khan nak thei ve thei nak bak si ve hoi ma kha Dr. Kenneth khoi ka na va char ha ma kha angun zong na ngai bal la ka zum lo Paris non da ngai bal la ka zum lo ma na la ngai mi kha kun dang te se ngai bal bak lo ta ko i a si kan lawm taktak a cheukhat ne cun hi bantuk ah a biaruahnak khan zeidah sak hau lamang timi zong an rak um ve ruahnak he aa khat cio lo i kan nih laimi cu bantuk thla vun tet lo vun vun kan pah lo ngai ngai cu tlamtling bak lo i kan ruah cang i kan mah zong nih tiang cu kan thok atu man kan lai va khin kan far le si zong kan nau le so le sak thiam te kan som mi nan si chun a la bia an van sak mi tu zan le zong un van sak mi kha hla bia te ti ke te kan van thei than te khan chun thin lo kan khun dang te rian tuan lamang man ning ngai ti kan ruwa cha kan ni tiang kha ah hlasak an rak ṭanh pengmi si ve timi te zong kha vun chim ka duhmi si. Uh, tuzan lei ah hi bantuk a rak ngaimi hna nan zapi cung kan i lawm tuk angun kan hla pakhat te tang rima zaangfahnak tein um ta atang ko o ta ta he ka sisel ha pakhat tein nangma hla bak kha kan man ngai ṭhan ta lai tu zang ma kan i sawm Kaa timmi hi fungli si rezap in a herh te sual lai ti zong khan maw kaa chiahmi zong kha um ko. Atu ah ka sak dingmi hi cu David fapa kan zaangfah tuah, David fapa kan zaangfah tuah timi hla a si i atu kan ram, kan ram ahhin maw kan ram cu atu lio ahhin cun atu bantukin harsatnak le phunzakip te he khan le thahnak le nawlnak cun atu bantukin ral a thawh tikah ti siapa Elvis Thang timi nih khan hla kha a phuah i Mah cun David fapa Bawipa Pathian maw kan ram hi damter cang ko mitthli he kan aunak aw hi rak kan theihpiak law kan ram hi damter cang ko ti hla a phuahmi kha si hla sak thiam sulhun rem nih sakmi kha si mah hla te hi keimah zong nih ka duh ngai te i biakinn zong ka sak pah tawnmi si mah hla te cu ka vun sak lai. uh, ka u hi thak saka fiang ma fiang lo tik ma kha khat ten a uh, ka music na thang tuk ma kha uh, atu ta zet ma ngai chang atha bak atu amasa ti long kha tlom pal te ba we second let atu jem lok cha simpi tok ai simpi chang te e es sun kalom e e

Lawmnak bank piak hna sih kan i lawm taktak si David fapa nangmah nih na kan bawmh hau ti somnak ti bawisu somnak si kan i lawm tuk atu hla kan van sak pa cu ama lio ah khan bibiak le alian sinin dollar zathum nan rak khupmi kan hmu kan i lawm taktak si bibiak le a lian sin in dollar sum kan hmu cun Indiana hawikom rual te Indiana hawikom rual sinin Indiana hawikom rual cung NP teng in a lut te dollar zanga hakha dirkamnak caan an rak khummi nan rak sanmi kan hmu timi te kha lawmnak chiam kan duh tiang le group kan ti le ti hawikom hna sunglawi taktak si kan i lawm taktak i kan min chim kan chim tawn lengmang kan nolh lengmang bantuk khan atu bantukin rungtlang au thong kan ni kan aumi a ruam bik cu Hakha khulipi Laitlang kan khulipi simi Hakha ralkap tambik an umnak si timi kha phet lo ding salai mu CDF an dial ciocio ko kan i lawm taktak pengtlang kip in CDF an dial kan i lawm CDF pulei sarih an sin te tu ah kan i lawm taktak laimi sinah laimi lakah te a dirmi hna i a hlei in kanmah Hakha zong nih Hakha Rungtlang au thawng bantuk kan aunak hlei kan aunak cu Hakha i kan khualipi si ralkap Rungtlang i ralkap a tam bik an si khi zapi na theihmi si mah khi Hakha CDF ralkap nih hin tu khi a hnu a hmai a sir chaklei thlanglei in an dir kam dih caan kul ca khan tu khi ralkap pawl khi zalong tuk an an i chawh lo nak si khualeng an kal ngam lo pathian thawng ni si pathian ni ni tiang khi kan nau le hman khin te abin kan a veng mi hna si hakha veng tun si ram leng nang mah le keimah nih kan dai than ahcun kan nau le thazaang nei lai lo thazaang nei kho lo cun kan khualipi na veng kho lai lo timi khi tuzaan ai fiang ṭhan u si timi te kha chim ka duhmi si uh, meithal a ṭha lo e zeiye ti hlau nangmah kai siter hmanh atu khi ral hei nei hmanh ta cun naga Dr. Kennedy ral anei lo cun du po kal ko lai atlong ko lai sina tiin mi pakhat khan ni afuat some reason aruang tampi ruangah hei hua selo Dr. Kennedy kan tha lai ti bantuk diam mun khi phan set lo meithal ṭhalo te zong in aan bawh ko te hna selaw a ṭih ko lai cu. Atu i Kawl ralbawi pawl khi an theih cu an rum tuk i thi an ṭih tuk tisin an thei thiam mai. Kannih pawl cu kan thi tung cang. Kan life hi zeihmanh khi a hlei ti lo. Kanmah te zong kan duhmi kan chim kho lo, kan tuah kho lo. Kawl kut tang in a fair lomi cozah tang um khi kan duh ti lo. Kan thi zong zeidah poi tiah a dirmi a si kan naule hi. Asinain ralbawi pawl khi cu thi an ṭih tuk nan theih dingah a caan ah cun office an kal i zung an kal i CDF an ran te cun zan len cin ngam te lo tiah nupi le fun chawt hna ka theihmi kan sim hna lai a kan nu tuzan cu ka rak cin ngam le lo CDF pawl nih kan bawh i tuzan le cu cin awk tha lo ti hnan ti cu ka chim duhmi cu kan meithal that lo kuan kan neih lo zong ah khin teh thil a tampi kan tuah kho timi hi tuzaan a zohmi na rak thei dih u nan tha tawng ko seh kan tang hna lai tukum ah 2022 kan tang chinchin hna lai phaisa kan thaw lai US mi pawl te ramdang phanmi zo lakha kan ei ko dollar zakhat sen hi he dotnak he cun i hnek kho se tuah kho se ko timi ti khat sim ka duh i tu zane nan thomi vialte he kan vun phone ahcun tam ngai chuak lai tu kha Tulio kan nau le ca santlai tuk ṭhenghem tuk a si tulio phai school cu ka ti tawn. Atu lio e dollar za kan in thawhmi hi ram a va ṭhat tik e dollar thong hra he a khat ka ti lamang ke ma cu. Atu lio e donda ke phaisa nan rak thawhmi a sunglawi tuk. Khrihfa kan si, zumtu kan si, Bible ca zong ah ral doh tikah a zammi hoi ral doh lio e a do lomi he Pathian i chiat zong a rak ser hna ti si mu. Kan ṭan ṭi hau, kan ṭang kan ṭang ṭi hna lai. A ra laimi ca zong ṭang u si timi te kha keimah pumpak zong a vun chim ka duh tu zan le nan vun thawhmi dihlak thong hnih le zatum le somli se tam ngai ngai US dollar in mo thong hnih le zatum somli se cheukhat cu makha nan rak rawn pa phan rih lo mi zong lai cun cheukhat cu atu kan live ti khan an rak nan rak the the an mang e te bantuk kha si peitlainak ṭha te kan neih ko caah khan rak kan pehtlai lengmang ko uh timi te kha vun chim ka duai tuzan lei i hi bantukin kan baruahnak tlamtling dingin caan rak pemi Dr. Kenneth chung kan lawm taktak si hmailei zongah bia na kan chim piak lengmang te lai cun angun abi zong na chung kan lawm tuk tu zan le kha ama sa sa tam tling lo na ten second le ta chobin thang ai kan lom tu mi ti kha bu chim ke du chon paris zong he nan mu mi khi se a men autte se cha tampi nei ve mi study tampi to ding nei ko buwa khan a si kho tok te yin ama zong kha a zei kan telai cha na rak pek za na chunga ke ma pum pak zong ka lom chun paris ka thei na ke lai thua ma ruk za hin se lai thua ma ruk adu adu tak ta ama chimi khi se ka do ko rua ti mi khi silo lai thum na na hru khan na do bak na tak tuk ma ruang khan ke ma zon khan rung tlang atang host sa khan nang ma kan thi mi si ti mi te khan chim ke du e mai lei zong ai ban tu in every friday kha aman po cha kan therapy lai ti mi kha abin chim ke du e live kan zo min za pi chong kan lom tok pathian ni thuan chuan ha se sunday kan tong na lai sunday chu a pai mi kan naw le pol interview kan tuan ha lai puang chung group ti mi te kha abin chim ke du e Mah vial in tuzaan kan live cu kan donghter rih lai.